Төрле елларга сәяхәт ясыйбыз без инде минем иҗатымның. Шагыйрьләр дә шулай бит, дуслар, теге 5 китап чыгарсалар, 6 китап сайланма әсәрләр дип чыга. Теге иң әйбәт шигырьләрен генә бастырып чыгаралар. Ни нәрсәгә мин әкренләп китерәм? Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллинны чакырасы килә сезнең алкышлар белән бергә, Роберт абый! Һәрбер артистның туган көнен матур итеп бизи инде безнең Роберт абый. Менә, күрәсезме, Фирдүстән соң нинди контраст, әкрен генә чыга. Мөхтәрәм җәмәгать, бу сәхнәдә инде мин Бу җегетләр янында ала карга кебек күренәмдер инде. Мин гафу үтенәм, әлбәттә. Мәҗлесегезне бозсам. Данир мине шушы кичәсенә чакырды. Башта телефоннан, аннан чакыруын өйгә китереп бирде. Мин бик гаҗәпләндем. Карал шушындый тәртипле, тәрбияле яшь артистлар, җырчылар да бар икән бу дөньяда дип. Чөнки миңа гомеремдә бер тапкыр да җырчыларның үз чакыруларын өемә китереп биргәннәре юк иде. Салават Фәтхетдиновтан башлап бер кемдә. Ике көннән соң Салават шалтырата. Роберт абый, киләсеңме? Кил инде син, яме. Ярар, мин әйтәм, син әйткәч, килермен. Аннары теге көнне миңа бер шигырь язган идең бит, шундыйрак бер шигырь язарсың инде, ди. Ул ин шигырьне язу бик җиңел дип белә инде. Ярар, мин әйтәм. Данир да хәйләкәр, чөнки әгәр үзе миңа Шул сүзләрне әйтсә, ул миңа гонорар түләргә тиеш булыр иде. Ә Салаваттан әйтергә шул бер нәрсә дә эшли алмый. Знать не знаю дип торга мөмкин инде. Ләкин гонорар дигәннән мин аннан әлбәттә гонорар алмас идем, чөнки мин аңа бурычлы кеше. Моннан бик күп еллар элек ул минем кызым Таңсылуның туен алып барган кеше. Шунда күңелдән ниндидер бер әйбер калды, тиешенчә түләп бетермәдем кебек. Менә Хәтерлисең икән әле. Хәзер инде аңладым, шушы сүзне әйттерер өчен чакырган икән ул мине. Аннары Мин инде аны бик хөрмәт итәм шул туйдан соң, дөресен генә әйткәндә, чөнки минем кызымның фамилиясе хәзер Сабиров. Алар адашлар. Юк, кияү башка Сабиров, бу Сабиров түгел. Һәм Таңсылуларның уртанчы кызы Дания исемле. Димәк, Казанда ике Дания Сабирова бар. Бу шулай ук гаҗәп бер, безне берләштерә торган бер әйбер. Ләкин инде мин үземнең бурычымны, әлбәттә, чын күңелдән намус белән үтәдем. Шигырь яздым төн буе утырып. Бераз озынрак килеп чыкты, ләкин әйбәт килеп чыкты. Әйбәт шигырь килеп чыкты. Хәзер шуны сиңа укырга телим. Данир Сабировка, әлбәттә, Биеклекләрне яулыйсың син әкертен, әкертен. Ничек тәнкыйтьлисең инде Салаватның шәкертен, Венераның шәкертен. Остазы нинди шәкерте шундый буладыр инде. Залларың да шуңа күрә тулып торадыр инде. Тик син залга бик ышанма. Тамашачы алдый ул. Чын юморны, чын көлкене бик сирәкләр аңлый ул. Гомумән, безнең сәхнәдә югары юмор сирәк. Залга бик арзанлы билет, арзанлы юмор кирәк. Бер ялгызың көлеп булмый, шунда ук күрәчәкләр. Нормальный кеше түгел бу, дурак бу диячәкләр. Концертка килгәчтен генә рәхәтләнеп көләрлек, Бөтен зал белән көлгәчтен сизелми ул юләрлек. Син әле Салават кебек биек түгел түгелен. Шулай да бер мактыйм әле, булсын әйдә күңелең. Салават абыеңның да пускай күңеле булсын. Аңа да, әйдә сиңа да пускай күңелле булсын. Үзең дә затлы егет син, киемең дә зиннәтле. Юморың да арзан түгел, билетың да кыйммәтле. Энергияң ташып тора, үзеңне тыя алмыйсың. Күлмәгеңә генә түгел, сәхнәгә сыя алмыйсың. Кайберәүләр тора-бара дөньяга да сыя алмый. Зур исемнәрең булгач та, була күрмә син андый. Кайбер артистлар шикелле смотри, аза күрмә. Акчага алданып юлдан, акылдан яза күрмә. Салаваттан үрнәк ал син, яр, ярый гыйбрәт алсаң да, тик сер бирмә бу тормышта, авыр хәлдә калсаң да. Башкалар да йөри диеп бик күп йөрмә чит илдә. Дусларың кредит алганда, булма пару чит илдә. Син үсәсең, синдә бик шәп юмор өлгереп бара. Тик юморист булсаң, башта Мине көлдереп кара. Рәхмәт. Данир чынлап та искиткеч талантлы егетебез. Буйсыны, кыяфәте, теле Безнең иң йомшак ягыбыз сәхнәдә татар теленең булмавы. Искиткеч матур татар теле анда. Дикциясе дә шундый матур. Юморы да арзанны түгел. Әлбәттә, качакта инде билдән түбән китә, татар шунсыз булдыра алмый, чөнки ул белә, сезгә бик ошый. Хәтта минем хатын да көлеп утырды. Матур, ихлас тамашачылар телим. Үземне дә кертәм мин шунда. Шуңа күрә инде синең барсы да алда, барсы да әйбәт булсын. Әйбәт әйттемме, юкмы? Менә шушы сүзләрне ишетерсең инде. Роберт абыйга чакыру керткәч тә, китабыгызны бирмәсез микән дигәнем, җиде китап бирде. Ошаса укырсың, ошамаса рәсемнәрен генә карарсың дигән иде. Юк, ошады Роберт абый, әле менә Атнабаевка язган шигырьләрегезне укыдым.